Wieħed mis-sinjali ta' kontradizzjoni li aħna qegħdin nesperjenzaw fl-Ewropa hija din, minn banda għandek dan l-esodu ta' nies li jitilqu mill-Knisja, joħorġu mill-Knisja. Però mill-banda l-oħra, ma nafx kemm intom ewer tagħha din il-ħaġa, però tistgħu tidħlu fuq l-internet u tfittxu, il-kappelli tal-adorazzjoni perpetwa li qegħdin iqumu ngħidu bħal mushrooms. Fl-Ewropa, f'daw il-pajjiżi fl-Ewropa. Iġifieri nies illi jagħmlu esperjenza personali ta' Ġesu u jħossu l-bżonn illi jmorru jaduraw lil Ġesu, jmorru jqattaw ħin friġlejh Ibusuh, jadurawh. Il-moda għandha għandha din il-mentalità tal-moda eh, tiskanta kemm kem tidħol fina. Ġifiri jiena nista ma nkunx moħni fil-moda, minix nibes tal-moda, imma però jista' jkolli l-mentalità tal-moda, u aħna wkoll jista' jkollna l-mentalità tal-moda. Il-moda li illum nisimgħu b'daw il-kappelli tal-adorazzjoni, u allura niftħu kappella tal-adorazzjoni. Niftħu kappella tal-adorazzjoni, Ġesu Ewkaristija jkun qiegħed hemmhekk espost, però tidħol u fil-kappella ma ssib il-ħadd. Dik mhijiex kappella tal-adorazzjoni għax l-adorazzjoni jagħmlu għan-nies illi jadoraw ma jagħmilix Ġesu espost. Jekk ma jkunx hemm nies li qegħdin jaduraw, eh, imma tiskanta nistaqsi li l-nifsi jena. Imma kif f'Malta fejn għal-grazzja tal-la tanna il-knejjes tagħna mimlijin bil-nies. Għadna mhux maddejniex għal kollox f'dak l-istat fej ikollna nagħlqu l-knejjes għalkemm qegħdin innaqsu l-quddies. U nbijaw il-knejjes għax m'għandniex biex inżommhom m'hemmx nies li qegħdin imorru jipparteċipaw fl-Ewkaristija. Imma kif allura f'Malta għad lanqas għandna kappella waħda tal-adorazzjoni perpetwa fejn jkollok, jiġifieri ifhmuni, fejn jkollok katina ta' nies 24 siegħa kuljum sebat ijiem fil-ġimgħa ma taqta' qatt b'nies wara l-ieħor, wieħed wara l-ieħor, jaduraw lil Ġesù fl-Ewkaristija. Stramba. Stramba sa ċertu punt. Għaliex? Jista' jkun li aħna l-mod kif niċċelebraw l-Ewkaristija ma niċċelebrawhiex bi spirtu ta' adorazzjoni, jiġifieri l-ispirtu ta' adorazzjoni mhux qiegħed fina? Ħarsu lejn il-mod kif niċċelebraw l-Ewkaristija aħna, il-Quddiesa tal-Ħadd. Ħarsu. Kemm kemm tara nies jinżlu għarkubtejhom pereżempju. Għaw ċerti parroċċi fejn jista' jkun li l-mod kif qegħdin jagħmluha diffiċli biex in-nies li jinżlu għarkubtejhom jagħmlu għatta adorazzjoni imqar waqt il-konsagrazzjoni u allura jibqgħu bil-wieqfa. Hu pereżempju il-mumenti ta' skiet, il-mumenti ta' ġabra, ta' adorazzjoni. Fejn huma l-mumenti ta' skiet fil-quddies tagħna? Biex ma nsemmix ġifieri xi kultant l-ambjent li tiddubita jekk inti intix qiegħed issuq jew inkella intix qiegħed f'ċelebrazzjoni ewkaristika. Għaliex jekk aħna ma niċċelebrawx l-Ewkaristija bi spirtu ta' adorazzjoni, allura mhux għajb li aħna ma nsibux, ma nħossux il-bżonn li aħna mmorru nagħmlu adorazzjoni ta' Ġesù fl-Ewkaristija fil-kappella tal-adorazzjoni. Jekk aħna ma nadurawx lil Ġesù fil-passjoni, fil-mewt u fil-qawmien tiegħu mill-mewt, għax din hija l-quddiesa. Il-quddiesa hija t-tiġdid ta' dan is-sagrifiċċju ta' Ġesù, il-passjoni, il-mewt u l-qawmien tiegħu, Ġesù li jingħata għalina fl-Ewkaristija. Jekk aħna dan il-mument ma niċċelebrawhx bi spirtu ta' adorazzjoni, allura mhux għajb illi ma nħossux il-bżonn illi mmorru nadurawh lanqas fil-tabernaklu, fil-kappella tal-adorazzjoni. Jekk aħna Jekk aħna ma niċċelebrawx l-Ewkaristija, il-quddiesa, bi spirtu ta' adorazzjoni, allura ma nistgħux inħossu l-bżonn illi nkomplu naduraw lil Ġesù fl-Ewkaristija, infittxu l-ħin ta' intimità miegħu